Rainbow Mizo Channel a kan lo lawm theuh cheu a, vawiin hi December ni sawm pakua zirtawp ni nia thlirtu leh ngaithlatu zawng zawng te duhsakna chi bai kan buk theuh cheu a ni. Gaza indona ti tawp tura Gaza Peace Plan kalpui chhunzawm turin hmalak mek zel a ni a. Ngaihdanin ang lo tak tak nei Israel leh Hamas inkara inremna siam tur hian a meizang hlaptu ber US pawhin harsatna lian tak tak mai a tawk a, heti rual hian Phase Two kalpui chhunzawm turin chak takin hmalak chhunzawm a ni mek thung a ni. Ukraine indona titawp tura Peace Plan ruahman pawh bawh zui mek zel a ni a, Hungary kaihhruaina hnuaia US leh Russia-in Gaza Peace Plan chungchanga inbiakna nei ngei turin beisei a ni mek bawk a ni. Musical instrument tha tak tak mai zawrhna hmun hi i lo hmelhriat tawh em le? Pro Sound Millennium Center, Shop Number A thirty te chuan Christmas pualin an musical instruments zawrh laiah te discount tha tak tak mai an pe ta chur chur mai a, AMC area awmte tan phei chuan EMI in cheng nuai hnih man thlengin an pe chhuak thei ta bawk. Mamawna inei phawt chuan Pro Sound Millenium Centre shop number A thirty i lo pan ve ngei dawn nia. Awle, Israel lam han thlir hmasa ila, tukin khan The Times of Israel chuan vawiin zirtawp ni ah hian Gaza deal kalpui dan tur chungchanga lungawi lohna leh inrem lohna tam tak kara US Special Envoy Steve Witkoff chuan inbiakrem hna thawktu mediator te hmuh a tum dawn a ni tih an report a. Tun a inremna thuthlung kalpui mek Phase One hi Phase Two-a hlan kai tum mek a ni a, mi a mi a hemi chungchanga inbiakna hi nei turin ruam hman a ni bawk a. Heti rual hian inka hai thuthlung nei tura hma la tu ram thenkhat te leh ruam hmanna siamtu te chuan Israel leh Hamas te hian an pahnih hnih hian he inremna thuthlung hi tih khawtlai han tum ve ve niin han hria a ni tiin The Times of Israel chuan an report a ni. A ziasin, hemi chungchanga report kan pek dan chuan White House Special Envoy Steve Witkoff chuan vawiin Zerdobnia hian Miami-a Qatar, Egypt leh Turkish official senior te nen Gaza inremna thuthlung phase two kalpui dan tur chungchanga sawihona hun pawimawh tak mai an hmang dawn a. Miami-a an inhmuhna hian hmalak dan tur chungchanga an thutlukna chu rum tak leh khal tak a ni mai thei a, heng a lehlam lehlam Israel leh Hamas te tan pawh Pawm harsa tak a ni ve ve mai thei bawk a, a chhan chu US te, Qatar te, Egypt te, Turkey te ram pali te hian an vaiin Hamas leh Israel hian inkahhai thuthlung phase two kalpui vat a ni thei lohna tur hian harsatna tam tak an siam a, hmalam panin ke an pen tha duh lo a an ngai a ni tiin Aziz hian an report bawk a ni. Mahse chutianga Israel leh Hamas-in Inremna thuthlung phase two kalpui hlei thei lo turin hma lakna nei mahsela, chu ngaihdan atanga a lehlam lehlam Israel leh Hamas hian hma lam pana ke an pena ruahmanna te an zawm theihna turin thutlukna nghet tak siam an tum ruh hle a ni tiin Aziz hian an report bawk a ni. Tichuan vawiina US Special Envoy Steve Witkoff kaihhruaina hnuaia Miami khawpuia inbiakna a nei tur hi October thlaa Gaza inkahhai puan a nih dawn a, mediator te inhmukhawma thutlukna an siam hnua tun ṭum ami hi inhmuhkhawmna meeting sang ber leh thuneihna thui tak nei a ni dawn a, US Special Envoy Steve Witkoff te Qatar Prime Minister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani te Turkey Foreign Minister Hakan Fidan leh Egypt Foreign Minister Badr Abdelatty te an tel dawn a ni tiin The Guardian chuan an report a ni. Ynet News-in hemi chungchanga report an pek dan chuan vawiina meeting an neihna turah hian Israel-in rem a ti emaw rem a ti lo pawh ni sela, Gaza Peace Plan Phase Two kalpui turin thutlukna siam ngei ngei an tum niin a hriat a, mahse chu chu Hamas lam pawh hian an pawm thei lo tih a chiang reng tawh a. Phase Two kalpui tlang chhunzawm tura thutlukna an siam lui a nih chuan International Stabilization Force te Gaza-a an luh ngei ngei a tul tawh dawn a, mahse rap ram hrang hrang te leh ram dang sipai thawhtu tur te chuan International Stabilization Force te hian Gaza-a Hamas firfiak pawl te hi hmachhawn an tum lo a ni tih an lo puang tawh a, mahse chu chu lo theih lo in a thleng ngei ngei tur a ngaih a ni a. Hamas firfiak pawl te hian Palestinian ram dinna tura hmalakna rintlak leh nghet tak a awm a nih loh chuan an ral thuam te an tung dawn lo a ni tih an lo sawi tawh a, Hamas hote hmachhawn duh loa International Stabilization Force te hian Israel sipai ten an thunun chin area an luhchil ringawt a nih chuan chu chu Israel tan chauha chhiatna thlentu a ni dawn a. Hamas tan erawh chuan International Stabilization Force te Gaza an luh hi pawi tihna tur pakhat hma a awm dawn lo a. Chutianga thil a thleng a nih loh vek chuan Gaza pumpuia International Stabilization Force te tir dar an nih chuan firfiak pawlte nen loh theih lohin an in hmachhawn ngei ngei a tul dawn a ni tiin an report bawk a ni. Ynet News hian report an pek chhunzawm zel dan chuan Israel sorkar hian tuna Israel sipai an awmtirna hmun atanga Israel sipaite hnu dawt tumna engmah an nei lo a, chu chuan Israel hian Phase Two kalpui chhunzawm hi an duh lo tih a tilang chiang a. Miami-a vawiin hian Phase Two kalpui chhunzawm turin engti kawng pawha thutlukna an siam a nih pawhin, International Stabilization Force hi Israel sipaite nen nge Hamas firfiak pawlta nen an inhmachhawn dawn tih a chiang lo a ni, an ti bawk.

Gaza Peace Plan Phase Two kalpui chhunzawm hi Israel chuan a la tum dawn lo a, Israel tana pawi rapthlak tak hawitu Hamas firfiak pawlte an ralthuam tun tir an nih hma lo chuan Gaza atanga Israel sipaite lak chhuah vek hi Israel chuan a la tum lo a, mahse Phase Two kalpui anih chuan Phase Two hian a thil phut chu Gaza pumpui atanga Israel sipai zawng zawng leh ralthuam zawng zawngte A Zavaya in hnu dawhna a keng tel dawn a, Gaza hi Israel chuan awp reng a tum lo a, chuvang chuan Gaza tanga ralthuam leh sipai te hnu dawh vek hi Israel hian a hnial a ni miah lo a, chuti rual chuan International Stabilization Force te Israel sipai te thlaktu turin Gaza ah dah lu an ni dawn a, mahse chung mite chuan Hamas firfiak pawl te hmachhawn an tum lo tih chiang takin an puam tawh a. Tichuan Phase two chhungah hian Hamas aiawh Interim Authority an ti mai a, sawrkar lai lawk an din ang a, chu chuan Gaza hi an awp zui tura beisei a ni bawk a, Hamas firfiak pawl ten ral thuam an tung phawt a nih loh chuan sawrkar lai lawk, Interim Government, chu din thei a ni dawn lo tih Israel chuan a hre chiang bawk a. Chutiang chung chuan Gaza atanga Israel sipaite inhnuk dawk vek turin International Civilization Force leh he inremna thuthlung kalpui zelna tur atana inbiakrem hna thawktu ram hrang hrang ten Phase Two kalpui tlang tura thutlukna an siam a nih chuan Hamas firfiak pawlte rorelna tun din an duh tihna a ni dawn a. Mahmoud Abbas kaihruai Palestinian Authority hi siam that a nih phawt loh chuan Gaza rorelna fawng vuan turin Israel chuan a pawm lo a, tuna kaihhruaina hnuaia Palestinian Authority hian Hamas firfiak pawlte nen hian inzawmna thuk tak an nei a, chuti chunga Gaza roreltu tura da an nih chuan Israel laka Hamas dinchhuahna tur kawng hawnsak an tum tihna a ni dawn a ni an ti bawk. Tichuan heng zawng zawng avang hian Israel chuan Gaza Strip pumpui atanga Israel sipai te inremna thuthlung Phase Two hnuaia hnuh dawh vek chu engtikah mah a pawm dawn lo tih a chiang a. Tichuan zawn a awm ta chu Gaza-ah hian tute nge in hmachhawn dawn tih hi a chiang ta lo a ni, an ti bawk. Mahse chutianga phase two kalpui chhunzawm tur hian inremna hi a chiang lo tial tial a, tunah hian hmasawnna mumal tak pawh hmuh a awm lo a, inkhahai thuthlung tam tak chu a lehlam lehlam ten bawhchhia an inpuh tawn ve ve a, Israel air strike avanga Hamas commander senior Red Saad tha a nih hnuah phei kha chuan boruak hi nasa takin a sosanga a danglam tawh bawk a ni.

Phase two hi kawng harsa leh bumbo tak alh a ni a, kalpui hlei thei lo a ni tih hre reng chungin kalpui tlang lui a tum niin a lang bawk a. Hamas hoten ralthuam an tun vek theihna tura ruahmanna siam chu US hian phase two kalpui tlang a tum a nih chuan chu chu a point pawimawh ber, sticking point, a ni dawn a ni, an ti a. Mahse chutianga ralthuam tuntir tur chuan US hian hmalakna chak tawk a nei lo a. Gaza Hamas Chief Khalil al-Hayya chuan Pathian nih khan firfiak pawl hian ralthuam keng turin dan ang taka dikna chanvo, legitimate right, a nei a ni tiin a puang zar a. Chu chuan phase two hi kalpui tlang ni mahsela Hamas chuan ralthuam an tung dawn lo ti an nem nghehna ang tluk a ni a. Hetiang karah hian Israel chuan Hamas ho ralthuam hlihsak chu anmahni chauh pawhin an kaltlangpui dawn a ni tih an sawi nawn fo tawh bawk a. Tichuan remlo leh in peilo chunga phase two hi kalpui chhunzawm turin vawiin hian thutlukna an siam a nih chuan Gaza indona chungchanga thutlukna siam tawh zawnga thutlukna diklo ber leh thalo ber chu a nih ngei a rinawm a, inremna nghet tak beiseia thlir mek chu tih tawp niin. Hamas firfiak pawlte leh Israel indona mai ni lovin Arab ram tangrual pawlte nena Israel indona hlauhawm tak chawk chhuak turin a cheng pawimawh tak chu hmehkau a ni mek a ni tiin The Times of Israel chuan an report bawk a ni. Israel media The Haaretzin report an pek dan chuan tun ṭuma inbiakna leh phase two kalpui tura ruahmanna hrang hrang an siamah hian Israel-in indona a thil tum war goal zawng zawngte chu pakhat mah ngaih pawimawh a ni lo a, Phase Two dawtah hian Phase Three kalpui chhunzawm leh tura ruahmanna Gaza Peace Plan-a a lan dan chuan kum sanghnih sawmhnih pathum October thlaah Hamas firfiak pawl ten Israel chhim lampang Southern Israel vela pawi an khawihna avanga Israel phu balakna Gaza-a thiltihchhiat tam takte tuai thar leh a din thar leh chu thil tum a ni bawk a. Mahsechut chu Hamas firfiak pawlte hi an ralthuam tuntir hmasak an nih loh chuan firfiak pawlte duhthusam ram Elysian Palace dinsakna tur ang tluk a ni dawn a. Building chhian zawng zawng te siam that a ni anga hei bakah hian hausakna tam takin Gaza chu vur a ni zui dawn bawk a. Chu chu Hamas hote tana chakna hnar pawimawh tak a ni bawk a, mahse Israel tan erawh chhiatna rapthlak thlentirtu tur a ni thei dawn bawk a. Tichuan vawiinah hian heng zawng zawng thlenna tur atan hian Arab leh Israel inkara indona mei chu chhit det a ni tan mek a. Chung thil hlawmte a lo thlen hma Major Ground Offensive Gaza chhunzawm leh hi Israel tan thlan loh theih a ni dawn lo a ni an ti bawk. Heti lai hian Ukraine i indona ti tawp tura hmalakna pawh a kal chho mek zel a, chutiang karah chuan Russia hian a lo hnawl thut a nih pawh a, Ukraine i invenhimna tur atan hian European Union hruaitute chuan Russia thil nei an hrek teh tel loin Ukraine hnenah loan puk tir an tum mek a, he loan hi a tam tham hle dawn a, Euro tluk leh dingawn sawmkua vel zet a ni dawn a, chu chu dollar chuan US dollar billion za leh panga vel zet a ni. The Guardian-in report an pek dan chuan European Union-in hetiang zat zat Ukraine hnena loan puk an rem tih hi Russia thil nei an hrek mek te hmanga Ukraine tanpui ai chuan a him zawka an ngai niin a hriat a ni, an ti a. Ukraine tanpuina tur chungchangah hian nizan zankhua deuh thaw khan European Union Council chuan ro an rel a. Tichuan tukin khan European Council President Antonia Costa chuan Euro tluk leh dingawn sawmkua zet mai Ukraine hnena puk tir hi European Union Council chuan rem a ti ni tih a puang zar ta a. Antonio Costa hian Russia-in Ukraine a beihna hi a tawpsana Ukraine mite an zalen hnua Kyiv chuan European Union hnena he loan hi Kyiv chuan a pe let leh dawn a ni tiin a puang tel bawk. Mahse he loan rual tur hian Ukraine hian kum tam tak chhung a mamawh dawn a, mahse Ukraine sum leh pai hmang ni loin Russia investment engemaw zat an hreksak te leh Russia thil neih chi hrang hrang European Union in an hreksak hmangin he loan hi rul turin ruahman a ni bawk a ni. Al Jazeera chuan he thutlukna hi European Union hian risk sang tak hnuaiah an siam niin a hriat a, Tun dinhmunah hian Brussels-a Euroclear chuan Russia Central Bank atangin dollar tluk leh dingawn zahnih sawmthum vel zet mai a hrekchak mek a. Mahse Brussels-a Euroclear-a top executive-te pawh Russian intelligence-te chuan thah tumin ruahmanna an nei a. Russian Central Bank hrekna mawhphurtu top official hrang hrangte tihhlumna turin campaign chu Russia hian a kalpui mek a ni tiin an report bawk. Hei vang hian European Union Council meeting-ah pawh hian ngaidanin ṭhenphawk a awm a, Europe leader ṭhenkhat ten. Chutianga thah tuma Russia-in top executive te a ve vel mek laia Ukraine hnena hetiang loan puk tira Russian assets hmanga rul leh tura ruahman a nih hi him lo hle a ngai mahsela he thutlukna hi European Union chuan tukin khan remtiin thutlukna an siam ta a ni.

German Chancellor Friedrich Merz hian a sawi zel dan chuan Russia assets te hi hmun hrang hranga hman thei ni mah se la, dan thenkhat te tlawh chhanin Russia chuan hman thei lo a ni zia an sawi uar viau a. European Union chuan he thutlukna kan siam avang hian hman thei a ni zia kan ti lang dawn a, a chhan chu Russian assets hi direct in Ukraine chuan a hmang dawn lo a. Indona tawp hnuah Russia chuan Ukraine-in loan a puk hi a rulhsak ngei ngei a ngai dawn a, Repatriation a pek duh loh chuan dan dang zawng zawng chunga thuneitu international law hnuaia dan ang takin loan pek hi rul letna turin Russian immobilized assets te chu hman thei a ni tawh dawn a ni a ti. Russia-in Ukraine rama a tihchhiat thil tam tak siamthatna atan leh ralthuam leina atan Ukraine hian a hmang thei dawn a, a bik takin Europe leh US atanga ralthuam tam tak leina atan he loan hi Ukraine chuan a hmang thei dawn a, Tichuan Russia laka beipui thlakna lian zawk leh counteroffensive lian leh na tak kalpui chhunzawm leh turin Ukraine chu tuai thar leh a ni dawn a ni tiin Danish Prime Minister Frederiksen chuan media te hnenah a puang zar bawk a, ram sawmhnih leh pasarih zet ten an thlawp a ni tih a sawi lang bawk. Vawiin vek hian Russia sorkar thupuanna Tass News-in report an pek dan chuan Kremlin chuan Russia thil neih te man saka Hetiang kawnga ngaihtuahna sengtu, a bul tumtu ber mastermind-te tana a ra chhuah tur chu hlauhawm tak a ni tih vaukhânna an sawi chhuak a. Kremlin thupuangtu Dmitry Peskov chuan a ruala thutlukna siamtute, mimal taka thutlukna siamtute leh a taka hmangtute chuan he thil chungchangah hian mawhphurhna an nei vek dawn a ni a ti a. Dmitry Peskov chuan Russia thil neihte chhusakna nena inzawm thiltih zawng zawng chu chhan let lovin a awm dawn lo tih kan sawi fo tawh a ni. A huhoa thutlukna siamtute, mi mal taka thutlukna lo siamtute leh a taka lo hmang tangkaitu mawhphurhna hrang hrang neitute hian an zavaiin an thil tih man chu an hmu theuh ang, a ti. Chutianga thungrul let hna tan chuan dan awmthei zawng zawngte hman a ni dawn a ni tih a sawi lang bawk a, Hei bakah hian hmanraw remchang apiang pawh hman a ni ang tih a puang bawk a, chu chuan chiang taka a kawh chu Russia thil neihte pawt penga hmanralna mawhphurtute chu dan anga chinfel thei a nih lo chuan thah mai pawh Kremlin chuan a pawi ti dawn lo niin a hriat a ni tiin Tass News hian an report bawk. Reuters chin hemi chungchanga an sawi zui dan chuan Europe hruaitute an him lo hle niin a hriat a, he thutlukna an siam hnuah hi chuan venhimna pawh khauh takin kalpui zui nghal a tul ngei dawn a. Kremlin hian an thil neihte Ukraine tanpuina atana hman daih chu an remti dawn lo tih a lang chiang viau ta a, Europe ram hruaitute leh an thil neih lo khawih che a hmun danga lo pawt pengtute chu zuah an ni dawn lo a ni tih Moscow chuan an lo sawi lang tawh a. Chuvangin European Union member ram hrang hrang hruaitute leh vawiin atang hian European Union Council hruaitute pawh an him lo a ni, an ti bawk. Russian media Tass News vek hian vawiin lama report an pek dan chuan Russia hypersonic missile system hlawm tak mai chu Belarus ram chhunga dah a ni dawn a ni tih an puang a. Kan chanchin thar danga kan rawn sawi lan tawngin Inramna thuthlung buaipui a ni apiang hian Russia leh Ukraine indona boruak hi nasa takin a sosang ngei ngei thin a, chu chu tunah pawh hian a lang chhuak leh ta mek a. Tass News hian an report dan chuan Russian Defence Minister chuan hypersonic missile Oreshnik missile system chu Republic of Belarus ram chhungah dah luh a ni tawh a, combat duty tana hei hi hman a ni dawn a, mahse operation nei thei tur hian inbuatsaihna chak takin kalpui mek a ni tiin an report a. Hetianga Kremlin-in hmalakna chhan leh Belarus-a hypersonic missile system a dahna chhan hi strategic deterrence chungchang a nih thu Russia chuan an puang bawk a. Ram dang beihna tur hrim hrim atan Belarus-ah hian dah a ni lo a, mahse lo invenna tur atana dah a nih rual hian a tul phawt chuan ram dang beihna atan pawh hman a ni dawn a ni, tiin Russian media Tass News hian an report tel bawk a. An report zel dan chuan Belarus Defence Minister chuan. He ralthuam hi combat duty nei tura pay fel a nih vel le, en chinna chu mipuite mithmuha pho lan a ni dawn a ni, a ti bawk. Oreshnik missile hi Russia missile zingah chuan hlauhawm tak a ni a, Tass News hian report an pek dan chuan Oreshnik hi Intermediate Range Hypersonic Ballistic Missile System a ni a, Mach ten ri aia a let sawm vel zeta chakin a thlawk thei a, chu chu Europe ho rawn inrawlhna kara hman atan chuan thil tangkai tak a ni dawn a ni, a ti bawk.

He ruahmanna hi official a pawm a la ni lo a, Washington leh Moscow hian nem nghehna an la nei lo a ni, an ti bawk. Tass News-in an report chhunzawm dan chuan Hungary sorkar chuan Washington leh Moscow hian awn lam bik nei miah lo inbiakna kaihruaitu tur an mamawh a ni tiin inbiakna kaihruai tur hian an inpe a, Budapest chu kawng engkimah he inbiakna atan hian a inpei a ni tih an sawi nawn leh a ni, an ti bawk.